yasika panapa pane mugodhi two neboho uyu mugodhi uyu ndo wakatanga iro mm. uyu mugodhi uyu ndoyo wakatanga iyo mvura iri uko iyo ya wakareba mm. wakareba mvura iri kuzasi uko iyo good eh eh oh eh kwachoto kuno umwe futi saka vanhu vakanga vachatondivenga eh unotora mbatya dzavo vachiwachira ipapo kwachoto ndikati ndakabvisa kawaya iyi yandakasenzesa ho mukureya kupi mimi ndakabvisa waya pagadheni eh.
iyo iyo yamakaisa apo iyo eh.
mvura iri ikanaya eh. inotenderera yoyo yopinda oh, yopinda napi yopinda ah, eh. saka uku kwakadzika uku eh,
yobva yapinda yobva yaenda uko yonotora mavhu yonoisa mupampu okay
iri dhoo iri ndiri parumu yepanguruva apa okay hatisati tatomboiswa kai ndakagova makiya ndakanga ndatenga ndobva oh. ndakuchizoisa manje obva marealize kuti hamuna makiya koichiinga ari fo izvi ndezvamiriton izvi okay zviri kungochengeteka munomu eh. iyi ndopambi yakabviswa here eh. yakudhara apodza atuchi okay iye asi yakudhara dhara here ndeyakudhara dhara okay yekutanga yacho ndo original original yacho yatichinjira iyi okay yacho ndofunga iri paseri pedo okay
ah, kumapambu tichato yakanzi shimje here
eh shimje
tatisa pakona papedo hapana imwe iyoyo nemabheji akaita

wakadzika futi uyo but hauna kudzika seuya watabva kunoona kusaiduku but wakadzika chitini chacho ichi unogaya neichi uchitenderedza bhaketi richibuda kana kuti richidzika
eh. mm.
saka kupresa kwamatongoita ikoko eh. ichatanga kutopinda takutonzwa eh. okay ee yakutonzwika yakutopinda saka ichi i3 zvidhina 1 2 3 taitya ioverkill hayo but aida kuti chive chakasimba stereki kusvika kumusoro uku uku hakuna hatina kuzoplastisa mukati umu because vacho vaiplasta vakangoti hazvisi necessary hazvo kumusoro uku because munomu taitoziva kuti muchashanda sestorum so tobva taisa chislab ichi kuitira kuti mvura isaende mumafoundation meichi because taitya kuti kana pasina slab mvura yakaenda pamwe chaibva chadingukira mukati kana unyoro hwakawandisa saka so far so good tobva taisawo kadesign pamusoro apo kanongovhara ndimukuona pakapfuurira apo

i5000 liter iri mvura mainly tino ino yakawanda inoshanda kunguruve uku ndokunoshanda mvura yakawanda So that's my mom getting some water from from the well. That's how, how we do it. Saka vaisa chitini izvo zvichane mvura vakugeja kuti chibude. this is how it's, it's done
mm, bho riripo mvura yemboo iripo but it's way colder than yemugodhi saka we still use mugodhi kana uchida kusuka maplates nechichii otherwise uchida hako yezvimwe unongoenda patep mm. mm, that's good saka munhu uchida kugeza beta kugeza ikai straight mm.
nekakudziya isi cold cold eh, eh. namaitadiwa mm. inenge yatorara panze hatitoibasa mm. inenge ichitonhora mm. wa dai mandipa ka ini ndakutakurirai muri kuidira pai okay ndokutorirai imwe yacho right saka aya mashamba aya anga achitaurwa mashamba um, ekucheka cheka obva afidha nguruve same as mananga aya tomacheka cheka tomapa nguruve mashamba manhanga enguruve enda kurakidzai mugodhi uyu wechi2 then bow riri pasi pane ichi cheblack ichi ranga rakafa recently saka they to dig up because rinenge rakafushirika kuti risaoneke kuti ndipo pariri saka they to dig up to expose it then umu mamuona umu ndimo mune macontrols ebohol then chistand chacho ichi it's about one two three four ndongoti four and half meters kuenda mudenga takachiisa taka mabricks akawandisa um, chakasimba chiri very strong then tine maorange panapa maorange saka indatotemawo rimwe iri kungorisa paside then rinenge rakutongoibva amwe anotongoibvira ari imomo then ongotora wakutodya ati muri kuona maorange aya maorange futi aya its like muti uyu uri kuibva way faster than uyu uno uyu maorange aya malemon aya achiri green tikumalemon utu then uyu muorange futi uyu muorange futi amwe acho akutoibva chatoritema irori i think i can eat that one today then uyu muavocado tuchiri tudiki diki tumaavo twacho eh. imengo iri three one two three mumengo eh saka since 1996 pamusha panapa before pamusha panapa taigara kugomo riri kuzasi uko kuseri kwambuya but she is past now saka kwane mukoma wangu anogara ikoko and imba idzi i think takadzipenda about six months ago dzanga dziri dzandisina kupendwa but we got somebody wem ari local it wasn't too expensive taingotengawo paint paanenge ari free ouya ocontinue ocontinue zvingodaro saka is nearly done now i think kwasara madoor frame nemadoors amwe madoors acho akangopendwa one side but handizive kuti is it because pend yakapera kana kuti angoriwo busy but ee eh, so far ndo masettings acho ska thanks for watching guys tichabudisa imwe futi eh, tichatravela futi elsewhere pane imwe yekwagutu yatichaeda to, to this one because takatravela harare gutu from gutu to mondoro from mondoro to mm, harare then harare to rusape kwatiri kuno kunonzi kwarusape kwamasvosva rusape masvosva kuno kuchinzwa mapfuwa mapfuwa is in masvosva which is kusaidi kwana makoni those who know rusape